Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn Min Iso, Amrita Footcare and Wellness Centre, Lourdes Opticians, The Imperial Sliema.

U issa anke nġibulek inuċċali dar. Għal appuntament ċempel 21381226. Ben! All right, kif int? Mel.
I'm actually nervous. Mela, aħna din nitqu għax ovvjament jina l-ben ilek ili nafek, allura. U hija, iżnet nuħdu kafe? Yes, Iva.
Fuq iva, kellimni għawek. Iva.
iva.
Ħafna nies jafuk tajjeb bħala preżentatur, producer ta' Love Island u jafuk ħafna bħala hekk fuq il-socials tiegħek tagħti ħafna din l-impressjoni li inti kbirt ġo familja b'ħafna flus, b'ħafna kumdità u forsi ma jafux il-vera. Taf kif anki sa dalgħodu stess kont qed nagħmel make-up u qaltli ma' Ben naħseb kiber f'ħafna flus. Għattilha għandek naqra żball ta'. Interesting.
Għajdilna naqra.
Le, ma kbirċ fil-flus, ma kbirċ fil-flus. Fis-sens, missiri kien parrukkir, hairdresser, right? Ommi kienet tejn il-missiri fil-ħanut, Ġri niftakar l-iskola kelli ħbib tiegħi li pjuttost kont inħossni Kienet mommi missieri naħseb għamlu ħafna sagrifiċċji għalija biex dejjem tawni li setaw u biflebda ħimar tamla ta' vittma ġifieri. Għax inti kont skola privata. Eżatt, eżatt. U skola privata speċjalment ħafna snin ilu kienu jmorru ħafna nies privileġġati u vera li jistgħu jaffordjaw jew tittamel sagrifiċċju kbir. Yes, yes.
Ġen niftakar li fil-klassi tiegħi mill tiegħi kont wet mill-fqar, fil-sens. Mux fqar, imma.
Ma konċ mill-sinjuri, kif ġri kon niftakar li jom missiri, kon minni għaddi niftakar momenti minn jom missiri, minn għajman kunna fjena, tisimawni, ma kienu jafu li jgħet nismaħħom. jitkellmu fuq kif eh, jġildu fuq affarijiet relatati mal finanzi jġildu, ġiviri kif kull kopja tagħmel, jinkweta, jinkweta. Ġiviri niftakar momenti hekk u naħseb dik kienet xi ħaġa li llum il-ġurnata enitni eh, napprezza iktar il-valur tal-ħidma, il-valur tal-flus. Iżda jina missieri kien persuna u għadu li huwa kontent jaqla' mitt elf ewro fix-xahar u kuntent jaqla' mitt ewro fix-xahar u kuntent għax dik id-differenza. Jiġifieri kapaċi jgħix b'mitt elf ewro, kapaċi jgħix b'mitt ewro ma' kuntent. Mhux kulħadd kapaċi jgħix b'mitt elf ewro mitt ewro, mhux kulħadd kapaċi jagħmilha b'mod kuntent. Mbagħad għandi l-omm min-naħa l-oħra li ma naħsibx li għandha l-istess filosofija fis-sens li eh, tuħu pjaċir b'affarijiet li jiswew il-flus, iżda għandha worth ethic tajba ħafna. Ġirisni kelli żewġ ġenituri verament two different scales fej missieri tani dak il-valur ta' umilta minn għardu biza xej, nġi najt li kien parrukkier, ħafna nis jajdu li li kienu għet mill-laqwa li għat kien għaw Malta, minn għandu għat ma smajta di, imma nisma għam minn soħraj. Whereas minn naħa l-oħra, ommi tatni naħseb il-valur tal-ħidma u l-valur ta' kemm hu importanti li verament temmen fik innifsek. Ommi dejjem ġelitni nemmen li jiena speċjali u minix. Imma ġejja dejjem ġejjem ġelitni nemmen għadik. U fil-fatt jiena saqsejtek hekk għax ovvjament naraw fl-istories tiegħek għandek dar Alla jbierek sabiħa, bil-pool, lussuża. U għalhekk jiena saqsejtek imma ħafna nies jgħidu Mm, mhux il-mami, id-daddy. Pero jina naf li inti li l-in mit-televizjoni naħseb il-valuri ta' mokom ta' missirek veru imbuttaw kax inti mux television bistame. Le, ma ħafna affarijiet. Naħseb dawk il-momenti fej kont nisma l-ommi u missiri U dina s darba li għet jiraw għet jiraw dil podcast għet jizimawa. Niftakar li kienu jaddu minn ċertu momenti ta' mux tbatija, ma nafx kelma nistaluza, ta' ta' affarijiet għajdu smani, you know, il-ħajja kienet diffiċli, kif għada sal il-ġurnata. ċunturin jgħidu.
Yes, you know, I mean, it's, niftakar momenti ċarissimi, u naħseb dawk kienu momenti fejk najt jina nishtiq li ma nesperjenzaħħomx kif nimmaġina ħadd ma jixtieq. U ehm, forsi minn hemmhekk bdiet il-rida tax-xogħol tiegħi u jiena nħu piex naħdem. Ġifieri, again, kont lak li missieri dejjem inkoraġġini biex nagħmel dak li nħobb, ġifieri sa kważi sal-lum ġurnata għadni ma nafx irid nagħmel bħajti, imma sa waħda mill-affarijiet li kienet tinkwetani jiena nikber ngħid ma jimma nagħmel, jimma nagħmel. Missieri dejjem kien jgħidli għamel li trid. Fil-fatt jiena mort għamilt the normal traditional scholastic things everyone has does, O levels, A levels, budget on Versailles, xħan għamel jena. Funny enough.
Ftit nis jafu li inti gradwajt. Pala PE teacher.
Pala għallim.
Yes, yes, yes.
Imma qabel dik jena għanzi laqlasab inqas nis jafu kont ħal tal-European Studies, għax dak iż-żmien konna diħlin fl-Ewropa, kien hemm persuna li kien inkoraġina biex nidħol għalli, you know, it's an opportunity, do it, ma warx tliet xhur indunajt li di ma kienx għalija. fej forsi ġenituri oħra kienu jgħidu li ara kif għamil nibqa' hemmhekk. Missieri kien jgħid li you what, if you're not feeling it, you're not feeling it. Ħdimt inti bħala l-lim jew? Le.
Gradwajt u xejn. Gradwajt u xejn għaliex li beda jiġri li waqt li jina kontet namel il-kors għal-università, ħdimt bħala PE teacher fil-school experience. School experience.
Imma għat bil-paga biex niftehmu ta' PE teacher, għax li beda jiġri waqt li kont fil-proċess, dejjem kont ehm, interessat ħafna nara affarijiet oħra li interessawni. Mhm. U bizbal tista' tajt tħalt fil-proprjetà, ta' ta' żgħira kont nilgħab il-futbol jiena, so l-futbol kien ħajja tiegħi. Kien hemm supporter tal-ħibs kont nilgħab mal-ħibs jiena li kien bank manager li jemmen fija u di xi ħaġa tal ġurnata li nemmen ħafna bija li għana relazzjonijiet, jiena I strive every business decision I make on relationships and the network and um, u l-irġulija. U dal-persuna emmen fija kien jaf minn fi, kien jafni, sowa. Għalli ħan kelmek għalli forsi ħan tik lona l-propieta tlu jena tlu għantix minn fejn ħalsek, għatlina stupendju 18, 19. Wow. Yes, yes, yes.
Għatlina stupendju għandi, you know. Dak iż-żmien il-futbol għaw Malta ma kienx eh, sewa għaliex ma sajx tiddikjara l-ammont kollu li taqla, lot of dirty deals, it wasn't nice, u fil-fatt Hawnhekk ngħid proset l-MFA għax l-administration il-ġdida bidluha di u issa l-futbolers jistgħu jiddikjaraw l-ammont kollu li qalgħu plus li jistgħu jħallsu taxxa li hija initiative għall-atleti di li 7%. Anyway, il-lin minn hemm. Dal-bank manager hemm fija u deċieda li jtini loan u jiena mor bdejt infittex nħabba il-bibien nixtri l-classified ta' Times infittex u strajt l-ewwel appartamenti li kien il-gżira. Ma niftakar li bil-kirja li kelli. 18 sena. Aha.
Wija ha, 1890.
Naħseb 18 kien.
Wow.
U eh, konx trajta x'dal persuna kien hemm fija, eh, u jiena konx trajta bil-kirja b'kollox, sorry fin interessanti di actually, mm. kont insejta, li jiena ma sajċ il-kirja serħit li moħħi l-ħatik kaverja l-lon, u kien fadal li bieċoħra biex nżid, li bistupendju, ftit li kont naqra mill-futbol, kont ok. Li ġara li meta mort biex nġbor l-ewwel kirja, l-persuna li kienet jikri, għalli li għalina mhux ħansek il-kirja, għalina għat il-qorti mal-persuna inti xtrajt minn għandu. Għatn bis-serjeta. And this is one lesson which I live by till today. To turn every problem into an opportunity. U najda okay. bċertu responsabilta. Naf li faċli tajda, u naf li mux dejjem faċli tirraġixxi, u problema ġili tkun ikbar u iżar. Di kienet problema. Jena nemmen li meta jkollok problema għandek żewġ options, għandek ħafna options imma żewġ estremi. Dil-problema jew tara kif tagħmel u ġiba problemi kbar, jew tara kif tagħmel dawra f'opportunità. Dak iż-żmien il-mod tiegħi kif ndawra f'opportunità kienet li għamilt li naf nagħmel. Bat kamera, ehm, mort fil-flat, bdejt nieħu ritratti tal-kamera, kelli ħabib. Inti kont fotografer ukoll. Eh, yes, kont fotografer, kont nieħu pjaċir bl-arti għax missira parti li huwa parrokkier, he's a very artistic man, right? U kellu kamera d-daru kien biex ritratti wkoll, u zaħki bata hobby slash work. Um, so, so I, I knew that, I, I, grew, I grew up around that. Uh, u baddan il-kamera mort nħu ritratti ta' dal il-flat, xaħat tiħor li kont naf, jiena nħob nisma ħafna mel, ġiri di l-ewwel darba li nitkellem iktar li minn nisma. U ħaġa li talmek dik hija li tesperjenza nisemma far differenti. Fostom dal-ħabib tiegħi li kienet jagħmel short lets il-belt, kellu palazzo vera sabiħ u kienet jikrijak mamar u din kienet interessani like wow, how amazing that is. U meta kelli dil-problema tal-gżira, għattillam, għat jek il-belt tal fejn sax namla l-gżira. Mort, ħadd ritratti, bnejt website, bdejt nirreklama dal-appartament. Fġimar nesċi li nikri dal-appartament on a short let basis. Riflok bdejt naqla 300 euro ta' xar, bdejt naqla 300 euro fil-ġimma. Ma kelli mor naħslu jena, kont literalment mor jena daħzin kon ġama Kristina, tiġi tejni, tellajt il-website deb market jaħ. Li ġara li tant market jajtu b'saħtu li jena mlejt is-sajf kollu u baqgħu ġieħ diħni bookings oħrajn. Ġin kelli ġun ġulaj August mimli. Mela x'għamilt? Erġajt mort għand il-persuna li jiena xtrajt minn għandu, li teknikament kien Fottieni xi ftit. But we made an opportunity out of that li spiċċajt nħodlu ħsib l-appartamenti tiegħu. Tani għaxar appartamenti u jina bdejt ntih il-bookings lilu. Wow, ġvinti ġejt jisek property manager. Exactly that. Ġġara, fast forward 10 years later, da bdejt il-ħbib tiegħu isma' da, minn flok qed naqla 300 euro fix-xar, qed naqla 700, da tiħodli 20%, qed nifdalli 600 fil-but qed imur aħjar mod nagħmel xejn, nirċiv telefonati. And I started managing a portfolio of about 100 plus properties. Wow. So, li ġara hemmhekk, kumbat jiena bdejt ninduna li ħafna klienti li bdew ġejjin rridu l-belt. Jiena l-belt dak iż-żmien u sa reċentament kont kważi tibża tmur bil-lejl u bdejt ngħid imma dawn niskolla tisaqsu għall-belt. Il-property li kelli jiena, li kelli jiena, li kont nimmanġjaw kienu xtiegħi. Kienu San Ġiljan, Tas-Sliema, il-Gżira, Affarja, postijiet iktar turistiċi. U bdejt ngħid imma dal mistoqsijiet kollha għall-belt, għall-belt, għall-belt. Bdejt indur il-belt inħabbat il-bibien biex mela nixtri. Nħalli l-envelopes ġol postijiet. No one getting back to me. Kemm kellek żmien belt? 19, 20, 21. Yes.
U li ġara minn daw il-postijiet, finalment, sensar ta' triq, għat niftakar sal-lum, kien eh, sab dal-post għalija, emmek il-television beda jgħin ftit, nizdow jarfuni, għax sa' dak iż-żmien ma konx eh, fuq television ħafna, imma tejn, again, relationships. I was always nice to everyone, I tried to smile everywhere I went. U dal-persuna kien sab dal-post il-belt u long story cut short eh, beħħejt il-gżira x'ma sajx naffordi nixtri il-belt u xtrajt il-belt. Dal-belt kien kbir, samtu fit-tnejn U da bda jinkera b'mod sew on a daily basis um, uh, as a short lantern rental investment. Fast forward a bit more, bdejt ninduna x'potenzjal għandu l-belt u sibt kerreja l-belt. Kudent affordi kerreja, xbeħħejt dak li kelli, l-notar tiegħi. Um, again, I'm a relationship, so things happened well. Jien niftakrek meta l-tqajna kont xi 12 sena ilu, u vera, kont bdejt, u kont għatli, u naf Li kif qed tgħid inti, tħabbat il-bibien. Litteralment.
Tan-nies.
And I'm really fast forwarding, jiġifieri dik mm. l-biċċa tal-ħajja tiegħi kont nagħmel property management were very stressful times of my life, jiġifieri litteralment kont imur għan-nies l-airport jiena, kont nwassalhom jiena. Um, I'm very bad at delegating and it's a quality I'm really trying to work on, you know, because we've worked together. Jiġifieri vera nipprova nidħol f'kollox u dik kienet waħda l-affarijiet li naħseb għal mitna Love Island. Ifaġġejt li tard illum. Ġif l-ħas mux daj, ma zaħis. Eh, not the best taxi driver, but and then that's how I got into property, ġviri minn hemmhekk bdejt ninduna li hemm potenzjal biex eh, bdejt niltaqa' ma' proġetti oħrajn fejn bdejt niżviluppa, ġviri nbih u għax ma flaħx li nżommhom ma btajx naffordja u bil-mod il-mod bdejt nixtri u nżomm u nikri. And that's how I got into the property industry, ma jena niftakar l-ewwel darba li mort biex niżviluppa l-ewwel post tiegħi ġej ġej wet mill-kontratturi fuq għal isma' hekk ġej għax-xambrella għalli jew hekk ġej BP. U jien ftuħ li sejjer xambrella xini. Xambrella, umbrella, no, onestament, skużani, ma nafx, imma dejjem nieħu ħafna biex nitgħallem. I love it. Ullum il-ġurnata, fast forward, fast forward, fast forward, Bnejt Ejja, l-imperu tijak. Għamlu x-imperu. U iva, ma.
Għamilt ħafna proġetti li jena komdu, li jena mux komdu, sorry, li jena kontent ħafna bihom. Eh, Imma bis-saxħa tal-ħidma tijak. Iva, u bis-saxħa ta' problema. U dija xi eh, ħaġa li. Bravo.
Jekk nasta mhux nagħti pariri, ma jekk nista' nagħti kważi pariri lil nifsi, nibqa' nfakkar lil nifsi li meta tkun f'pożizzjoni tal-ħajja tiegħek fejn l-affarijiet ikunu ħżiena, I know it's really difficult, but at that moment you need to believe that it's not the end of the world. Iva. Ħanajlek di għax iva.
ninsa, mel sorry najt ħafna. Ismani, da podcast tista tajt li trid ta' ġifiri, fil-każ jien munnuħu kafe u nħallik. Imma kombinazzjoni bħan semmi podcast ieħor, skużani, imma dan ta' Steve Barrett, Diary of a CEO, mega, I mean, um, great guy, I wish I get to meet him one day, jek tara dal-podcast Steve, hello. Um, U beda jintervista lil Mo Gawdat, who is an ex oh. um, Google CEO. Għadni kux rajt il-ktib tijaw.
Amazing man. Naf.
You, you love him. Naf, rajtu dak l-interview. U uh, wieħed mill-affarijiet li għajt Mo, da to put things in context, it-tifel tijaw miet. Ivana.
Minħabba zbal ta' tabib. Iva. At the age of, a very tender Iva. age. Okay? Iva. Young. He still actually says that if he could change anything in his past, he wouldn't. And statistically jgħid ukoll li minn xi survey li għamel, xi 90 ri għada literalment għamel focus group intervista n-nies, veri statistika da mhux qed ngħidhom jiena, xi 99.9% tan-nies li għaddew minn ħafna affarijiet ħżiena f'ħajjithom jgħidu li mhu ħajbidlu xejn fil-ħajja tagħhom għaliex wassalhom fejn wasalhom illum. U dik fiha x'taħseb, eh, ġifieri mhux faċli tajda u hija don't regret, imma When you're in that moment, jiena konvint li kulħadd jafas il-buttuna biex ibiddil dak il-mument. Imma on hindsight, on retrospect, in-nies qed jgħidu 99.9% minnhom li kieku għandhom dik l-opportunità dik il-buttuna ma jafsuhiex. Mhm. My thing is don't be too quick to want to press that button. Mhm. You know, take in the moment of the problem, cry, mhm. talk to your friends, swear, uh, think the end, but, but container. Jiena dejjem dejjem inżomm f'moħħi ħa ngħidha bl-Ingliż this happened for a reason. Jiena dejjem hekk ngħid. Ngħid bħalissa qed nara sitwazzjoni kera, bħalissa ma rridhiex, imma la ġratli hemm raġuni. U ġeneralment kif qed tgħid inti, għalhekk bil-Malti ngħidu kull deni ħudu b'ġitu at the end of the day.
Hemmhekk qegħdin. Jiġifieri for the record, Ben ħadem ħafna għal fejn qiegħed illum il-ġurnata u naf li inti taħdem ħafna għax biex inċempillek u taqbad it-telefon trid tagħmel wegħda. Skużani.
U meta nkun fuq telefonata miegħek naħseb poġġini on hold xi erba' darbiet. Imma yeah, skużani, but I- Imma- dejjem le. iċempillek lura. Iva, dejjem. Imma you're very, very busy u dejjem ħdimt. Yes. Em,
U tajb u koll najt soħan nerġan waqfek. Illum il-ġurnata għalija bizi jaffi fisser u koll ħin mal-familja u di importanti. Fis-sens, mux kien iġdejem ekta u forsi issa nħossni iktar komdu namela għax ħdimt u ħassejt u fħal kollox il-ħajja tikber jisartu prioritize things xinu iktar importanti għalik. Imma nisċi kultant ma jifmu di. Jiena xi ħaġa li sibt li taħdem ħafna għalija, kulħadd għandu l-istrateġija tiegħu, li fid-diary I actually block off things which are important, like this interview with you, like my meeting after this, like mela. time with El, George and mela. Jamie, fil-għaxi. Mela. U dik hija xi ħaġa fejn jiena naf ngħidlek jiena smajna biżi. Mela. U bħaċċat jara xi story tiegħi inti ma tlix li biżi? Iva. Eh, mela. Kont biżi mal-ħin, il-ħin li jiena kont kommettejt mal-familja tiegħi. Fil-fatt kif qed kellimni fuq tfal, Ħana qbiżlek naqra fuq tfal. Ġeneralment meta meta staqsi ġenitur minn xiex tibża l-iktar. Ġeneralment kollha jgħidulek ara jiena jiena jista' jiġri li rridi li imma jiena naqwa li l-tfal ma jiġrilhom xejn. Mhm. U inti xi ftit xurilu Kellek naqra ta' sker. Ah, ok, ok, ok. Li naf li qatt ma tkellimt fuqa. Mm.
Dita George, għax naf li inti taf bija. Mela, Tajib li najdu li jena growing up niftakar najt li marriċ tfal fan li għanaf, għara kem nifissat issa. U dik probablement ġeja mill fat li kont narlom minn missiri, najt kem kienu għahjar kieku minn għajri daw, taf kif. Probabli ġit minnem. Like everything else in life tibda mbatt tikber, meta forsi bdejt naqla l-flus, bdejt ninduna mux il-flus jtik kontentawni mar relazzjonijiet li għalija l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja. U at the heart of that hija l-familja. Uxek, allora Jena xtaqt nibni familja. Mela, li ġara ħana jena għabat najlek l-istoria, xet niprofa nerbaħ il-ħin biex forsi ma l-emozjona xruħi, ma just go with it. Konna sejrin birthday party ta' ħabiba tagħna, ta' Tamara u Ken, tifla tagħhom fiksi kella l-birthday. U aħna sejrin fil-karozza 15th August 2021 ma tuffi and I am not a guy who remembers dates, you know me, very bad memory. In all fairness, it's a day before my birthday, allura għandi nar iktar. Ma niftakar, 15th August 2021. Ehm, aħna sejrin il-dan, il-George beda jikpi fil-karozza, u no second baby, għamdin għajdu għijat jikpi għax il-car seat, tlaqna ġo l-party u baqa jikpi fil-puxter, jikpi ma sot ma jikpix fil-puxter ma sħana, you know, 15 ta' wissu, Santa Marija, sħana tremenda, għet jikpi, jikpi, jikpi. U rat, Meta raqat ma laj kien għajjien, mela għalhekk kienet jikpi. Meta għam reġgħet jikpi, jikpi, jikpi. Kemm kellu żmien? One year, five days. Għallu xu 10 August. Ma jistax 2020.
Ma jistax kelmek.
One year, five days. Niftakar nidħol ġewwa mal ehm, ma' Kristina u f'daqqa waħda Dal-baby beda jrembel għajnejh lura u joħroġ il-foam minn ġo ħalu. U dak il-ħin ġas niftakar naqbdu, niġri barra u ġas niftakar li kien hemm moment fejn jiena ħsibt li miet. Jiena ħsibt li tliftu. għax il ma nafx ngħidx il-bambin kbir għax ix-xita dak il-ħin ix-xita għamdejt nara li kien ġara meta wasal tal-parti l-owner tal-post għax beda jani bil-babies u hekk għalli bqa' diħel ġewwa net għalli għandek parking għaw għalla l nice. Ma ġara l-oħrajn tal-parti għal-uni. Allura meta tħalt fil-karozza George lifeless in my hands biex nitlaq bit-tifel ma stajx noħroġ. Bdew jiġu n-nies iġorru l-karozzi, jipprovaw jaraw kif jagħmlu. Long story cut short, ngħid il-bambin kbir għax probabbilment kieku rnexxi ma rnexxilix nitlaq. Laħaq ġie l-ambulanza. Ma kieku rnexxieli nitlaq, kien Santa Marija, nies ġejjin minn Għawdex, konna dawk l-inħawi, probabbli kont nasal tard, kont naħbat, ħażin kont nagħmel kieku tlaqt, ġara kemm hu kbir il-bambin. Il-fatt li kien hemm karozzi parkjati warajja. Anyway, I mean, long story cut short, um, uh, da morna l-isptar u kellu fibril seizure. Ġifiri, some sure other people have gone through this, minix l-unika persona fid-dinja, u issa nista nitkellem fuq bċertu kalmezza. ma dak il-ħin. Femna xini.
Bazzikament il-temperatura spiked extremely high. Meta tnajdu extremely high, extremely high. Fever. Fever, yes. Very, very bad fever. Dik kienet il-problema.
Xistaw kun il-konsekwenzi taħħa?
Unfortunately, għax ġratlu meta kien zaħir, teknikament jgħidilek qabel ma jkollok sena, dak il sena 5 days, li da jista' jbati possibilment bis seizures fil-ħajja tiegħu u jikber. Għamil lak li thank God, sissa qatt ma reġa' kellu. Um, but you know what, it doesn't even matter, you know, fis-sens, whatever comes, we take it. Imma eh, dak kien moment li, without a doubt, you know, the toughest day of my life. Of my life. I just, I just had to picture that again and it was really tough. Uh, ġuri, għasab wara meta kont fija, ġuri, I mean, I really try to almost minimize the story, għax ta' immaġna commotion, għajat, storbju, nis, dispieċini għal-tamara u kien dak jena għarax, this new kind of

U għandi saying li ġat l-bira, ħajmin it-tfal tiegħi very proudly norjom fuq social media u xikultant people come up with the wrong ideas of, of, of what possibly is happening u kien hemm mara very innocently, very sweetly għalt li għara ah, jben kawni nizanu ritrat miegħek għalt li dak it-tifel tiegħek għalt li kemm hu mqareb kemm hu ħelu. U ċoċ vera mux marib, mux marib. Imma naħseb li jina u kol għandi, again, coming from that, a very different view of imqarib. Jina li għatfall mux imqarbin. Nijek għandek tifel li talalek mal-kċina biex jaqbez per eżempju fuq s-sofan, għalli għadak mux marib. U tifel ħafna enerġija, u naħseb, I've promised myself then, and I, and I honor it till today, I will never complain a day of my life. for, for, for George wanting to play with me when I'm tired or George waking me up when I want to sleep, you know, just so grateful that everyone is healthy. Nasib meta jġru l daw l-affarijiet, isek tamel pass lura u tavalwa tajt jien fuqek ħana qot najjat miegħu. 100%. Jina, għalhekk qed nagħmel in-nervi. 100%.
U naħseb għal mitek ħafna anke bħala ġenitur. Ħafna.
Life changing.
Fatina rajt post tijak ek you were abroad u għamilt post. U vera ħat pjaċir bil-post tijak, għax inti fil-post għat xaħġa on the lines of il-kuntentezza fil-verità hija li tqatta dak il-ħin mal-familja. Yes.
U anke naħseb ma' ħbieb, ġifieri I think there are different levels of friends. F'nerġa' ngħid, għalija, u naħseb il-pandemija konfermat dak li ġra kont naħseb li sew għalija, hija li relazzjonijiet huma l-iktar ħaġa li li li tuni kontentenza. U diż mistoqsija li jiena nħobb insaqsi lil kulħadd mhm. u vera tinteressani. Mhm. Allura ma jmati toqgħod nirrefletti din għasulu darba mhux qed tistaqsi qed insaqsi lil nifsi. Mhm. Ah. Eh. What makes you happy? U dik hija l-konklużjoni li wasal tal Hemm ħafna affarijiet. Jiena naħseb ħanajdlek għax jiena jiena jiena I'm a believer u noqgħod ngħid imma x'jagħmilni kuntent. Ħanajdlek, ma tista' qatt inti ħajtek hija twila ħafna jew qasira ħafna, però hija twila ħafna, hija ħajja twila. Mhm. Imma inti il-kuntentezza hija xi ħaġa li dejjem tevolva. It evolves, jiġifieri x'jagħmlek kuntent ta' five mhix l-istess ħaġa li tagħmlek kuntent ta' 10 snin u ta' 20 sena. Fimt? Jiġifieri dejjem tevolva li. I'm gonna be brave and try and attempt this because I don't know how to explain it. Imma xi ħaġa li jiena qed nipprova naħdem lejha u dejja xi ħaġa li jgħidli missieri u ironikament persuna li ma tantx kont naf semmieli milux u vera tani fuq xiex naħseb. Hija li m'għandekx tkun kuntent. Imma inti għandek tkun neutrali. Hmm, interessanti. Jiena u ngħidha hmm.
ma nafx nispjegalek eżatt xi mhm. tfisser. Imma flirted with the idea since I've heard it again recently u naħseb il-ħsieb wara hija tkun li jekk inti rnexxielek issib ċertu neutralità f'ħajtek you are not actually dependent on any other exterior factors to be happy. then you can never be unhappy. Eħe, all right, fimtek, ħanajdlek, għax aħna bil-Malti għanna kelma wahda, kontent. Mhm. Bl-Inglis għandek happy u għandek content. Mhm. Meta tkun happy, tajtni rigal and I'm happy. Meta mhm. inti tkun persuna content, Hija kif qed tgħid inti, hemm dak il-bilanċ. Naħseb dak li Lek qed nipprova ngħid, u Mo Gawda qed jisikkel ħafna fuqha wkoll, you know, the art of detachment. Ġifieri mhm. inti jiena din ma stajtx nifhimha. Mhm. Kif ġifieri jiena kif nista' how can I detach from something I love so much? Missieri kontent jagħmilha, jirnexxielu jagħmilha. Ġifieri Naħseb di waħda minn dawk ta' wara l-podcast tiegħi u tiegħek, għax jiena għandi għandi naqra di tal ġieli naħseb ħafna ħafna fuqha. Però naħseb will confuse a bit. Għana podcast Ija, ija, ija.
Kristina. Yes.
Familja kbira. Inti Naf li għat li li ma rridx tfal meta kont żgħir, imma rrid tlitt tfal jew it just happened hekk kienet ippjanata. Em, eh, Mela, eh, l-allu. ma fejn Jew nibda. hekk ġrat. Ara, jina t-tip ta' persuna liberali ħafna, pjuttost a very modern way of thinking, if you like, imma jekk ikolli ngħid li jina Ħaġa waħda li ġegħlitni naħdem b'iktar mod, skużawni, tradizzjonali kienet il-familja. Illum il-ġurnata nifhem u napprezza iktar il-familja tradizzjonali. Mhux noqgħod ndur mal-lewża, ġifieri l-fatt li jkun hemm persuna, mhux neċessarjament il-mara kif kienet fil-passat, imma li jkun hemm persuna li tkun dedikata għall-familja, nemmen li hija, nista' nifhem iktar għaliex il-tradizzjoni hija hekk, minn li tradizzjoni ma tiġix mix-xejn. Qed nesperjenza ħafna ħbieb tiegħi fl-istess età tiegħi li qed isibu problema fejn ir-relazzjoni sfortunatament tagħhom tieqaf għaliex it-tnejn li huma jkunu very career driven. Mhm. Li fl-ebda ħin u moment ma nista' nagħti tort l-ebda minnhom. Mhm. Ġrantik eżempju ta' ħabiba tiegħi sensi she's a very career woman driven, worked very hard for her career u l-istess, U they were in a great place, ġifiri daw growing up, no problems, great people, lovely people. Ma l-moment li daw ġdew rridu tfal, tibda tikkomplika l-affari. U l-min ħatati tort li l-ħadd, għax it-tnil huma għandhom id-dritt tal-karriera tagħhom. Eh, sfortunatament hemm din il-żvantaġġ eh, li hija biological li l-mara trid ma tridx iva. trid tagħmel dawk id-disa' xhur li it has the consequences. Eh, naħseb li wara wkoll element ta' ħin dagin l-opinjoni tiegħi jafu ma jablux miegħi kulħadd mhm. imma Hemm element taż-żmien fejn l-omm hija kruċjali. Iva, fil-bonding, hemm min ma jaqbilx, hemm min jaqbel. U again, din l-opinjoni tiegħi bħalissa ta' ġifieri forsi nitgħam ma' xagħti għajni. Inti idkom isa kienet miftema miegħek ma' Kristina li hi. Sos li ironika għaliex Kristina ħadet a very big decision minn employed għal self-employed, ġifieri at mhm. that time kienet tagħmel il-classes u kienet she was doing extremely well, 20-30 people a day, her business was growing, Ġifieri le, ma kienx miftema minn qabel, imma meta wasan l-atfall komunikajnija. U nħoss li għaw Kristjana għandna komunikazzjoni tajba ħafna. Ehm, u għadna dik id-deċiżjoni. Luckily, and I say luckily, because I'm so grateful for it, I just think Christina was born to be a mommy. Għanaqbel.
She's just amazing. Naqbel, naqbel. Um, so, I never heard her once. I mean, blebda, ħares, blebda disrespect li kull om li toħroġ taħdem. Għax jina u koll noħroġ naħdem. Pero jina nara l-istories tijak u ta' Kristina u ek ek najt najt għaw minu eh, maternal ħafna. She has it. Yes.
U li l-ek għenitek, u? U koll. Mux għenitni,
tatni l-opportunità nasal fejn nasal fejn għenitni. Maġibiri t-najdlek iktar minn ek, ma sax naħseb kelma. Understatement. Ġibiri, san understatement, Iva. Ma l-li kellna ħna kellna tlieta le, ġibiri, kienet dejjem konna nikkomunikaw. Number four.
Ajma. Mindi xe tajt li le? Ah, tafa l-fejt nitħa, tafa le għax qabel kienet. Malina, mela, mela, l sena, I'm just be honest. Il-biraħ, qed nitkellmu. Eh. U għanna dal-pram ta' Jamie, u dal-pram vera. Ma jtizmel terġaw tużawħu. Le, ma da, literally, once day he's fine, the next day, nara kważi ħegħu krisat isma tilla da, is gonna grow out of it. Għat li jesat li few more days u daqseg, da mux ħajot iktar fih. Għat li tajħat li għasri, nice pram, għat li għaxa will give it to someone, għanħabib taħħa kon tfal. Ħarset li għatli, kif inta sawa. And if... U jisni għana raħat għajda, u ma għalitiex. And if, xiex? Jeno, issa, il-verita li jina kikunista Iva, ikolli ktar tfal, erba ħams, I love, I love families, yes.
And I don't have a big family, jina ommi kull manda huwa, mandomx tfal. Missieri għandu għandu four girls, ah, four, four sisters, sisters. Um, tnejn minnhom jgħixu barra u tnejn li jgħixu hemm jiena close ħafna mal-kuġini tiegħi, they're my best friends as well. Iġra, I love family, and I didn't have a big family, so I wanted. Il-ħaġa ju di ħaġa verament li hija importanti li niddiskutuha li mhijiex faċli fuq relazzjoni. Ġifieri. Iva. Jina nħoss, meta tkun ġenitur u meta tkun husband or wife, għandek żewġ affarijiet differenti li jirrikedu żewġ affarijiet kompletament differenti biex jirnexxew li huma contradicting each other. Iva. I mean, even physically, right? Yes, yes, yes. I mean, what is a husband and wife? U ma nis li rridu kunu intimi, li rridu kunu għom il-ħin għal-jom. Bib. ħin eh, għal-jom. privat.
Mela. Mela, dawk ma dawk il-kwalitajt, imma ġenitur. Mela. Mandekx ġili dak l-opportunità Physically ta' qed ngħidlek anke jekk trid, li tkun intimu, li tkun f'moment ta' privat, li tikkomunika kif tixtieq. Jekk dal-baby qed jikbu jewerża' ma jridx jieqaf, x'ħa tipra, x'ħa tagħti priority lil dik jew li toqgħod titkellem fuq kif qed tħossok. So it's really challenging u din mhux jien qed ngħidha, din kull ġenitur hemm hemm barra. Jien għandi tifel wieħed u nħoss li xi kultant ma nlaħħaqx, jiġifieri issa nimmaġina. Inti u Kristina kemm ilkom flimkien? ħafna.
On and off, għax għana tajna l-iskola San Andrea u jina kont verament nifansija u jimma li taf bija. Vera, kem kien l-ex minn ġifiri? 17, 16, yes, yes, yes, kont għadni zaħir. 15.
Wow.
Yeah. Um, uh, some way or other, turned that problem into an opportunity as well and, and, and, and made it work. Um, gbirna fl-imkien u zballi għamilt ħafna, zballi li dispieċini u zballi li tallimt minnom, t-nej li aħna u l-lum il-ġurnata naħseb ilna xi 16 years, 17 years, mizzawġin ħamsa. Temmen fl-imħabba l-dejjem. Iva.
Iva. Nemmen li hemm qed eh, inkun verament nirrispondi ġast il-mistoqsija tiegħek għax nemmen fl-imħabba l dejjem għax għalija jekk hemm ir-rispett hemm l-imħabba. Nemmen ukoll hemm livelli differenti ta' mħabba. Ma, nemmen li tista' tħobb persuna dejjem.
il-kura tas-saqajn irrikorru għan tamrita fejn issibu nies u tamir professjonali għal bżonn tiegħek. Amrita għal servizz aħjar. At the very heart of Sliema, a luxurious and affordable care home like no other, The Imperial. Unique, special, just like you, The Imperial. Live life with us. Jiena nemmen li relazzjoni hija hija um, a choice. Every day is a choice. Mm -hmm. Relazzjoni. Kull jum inti tażel li tkun ma' dil-persuna. Għax ejja ngħidu kif inhi. Ben, min jara l-istories tiegħek, mm -hmm. Probabbli anki tiegħi ta' ma nafx, imma xi kultant nagħtu din l-impressjoni that inti għandek a picture perfect life.
That is a very important subject, I mean, u nitkellem ħafna fuqha ta' m'għandi l-ebda problema nerġa' nitkellem fuqha li l-affarijiet li jaraw mhux social media biss imma television, iva. irridu nitalmu nkunu ħafna iktar media literate, iva. right? Jien għad fuq board fuq hekk, board li twaqqaf sentej ilu minn Carmelo Abela, il-Media Literacy Board, u nixtieq li nagħmlu ħafna iktar xogħol relatat ma' da. Irridu nkunu iktar konxji, bl-istess mod li naqraw ktieb u nifhmuh kif għandna nifhmuh, meta naraw social media, meta naraw it-television, nifhmu x'aħna naraw. In-nies iridu jifhmu li dawn jaraw two minutes at max of my day. U jiena ngħid ngħidilkom jiena mhux ħanoqgħod ndejjaqkom bl-affarijiet li ma jogħġobkomx mill-ġurnata tiegħi. The aim of my story is partly entertainment, right? I'm being myself, jiġi mhux qed nigdeb, imma tnurik biċċa fejn jiena nħoss li ehm, hija sabiħa memorja għalija u naħseb ħafna minn nies li jieħdu pjaċir seguni, ħafna ommijiet, ħafna nanniet, ħafna missieri, missierijiet. Gustaw.
Idilek our house, it's just a good vibe, you know? And, and that will actually connect us to Love Island. It's one of the reasons I, I did Love Island. Ġejja, next. I feel this world needs more positivity, Mel. You know? Iva, And that's my small way of contributing to that. Ġifiri, eh, nara li niset jihdu pieċi jara ċertu kontenut, why not give more of it? U forsi jek nista fil-axi għanferaħ persona wahda bil-ma torqot. Pero dejjem infakru li l-minet jarana. Miex il-ħajja kollha tiegħi. Dik miex miex il-ħajja kollha, dik hija parti li jenet nazel biex nuri. Ekku. Love Island.
Love Island.
Love Island. Jiena niftakrek, Ben. Mhm. Ilu ta, ilu ħafna. Mhm. Jien niftakrek tajdli li jinti kont issegwiħu kont vera tuħu mhm. pjaċir taraħ. Mhm. Yes, ekku. Iftakara eh, ġifiri l-fuq minn ħames snin ilu naħseb kont iġa semmejtu li inti. Għana korreġik ftit ma għandek raġun li na kret taraħ Kristina u kon najdela xinti ta' xidwejja ta' program, ekku najdela. Jina. Għat niftakar kon nkun iktar akkanit minna biex nara. I loved it. Eħe, anke jiena nħobbhom ħafna jiena narhom kollha. Love mm. Island biss ma kontx naraħ għax ma nafx fejn fejn insibu. Però bħala producer jiena wkoll nemmen li program bħala Love Island li qatt ma sar bħalu Malta hemm ċertu riskju Mingħajr dubju. Finanzjarjament hemm riskju kbir għax forsi n-nies ma jindunawx kemm hemm investiment f'programm bħal dak, plus eh, li huwa franchise, allura kollox irid isir Yes. eżatt l-istess.
Kif suppost.
Hemm ir-riskju jekk jiġix aċċettat, hemm ir-riskju jekk ikollok applikanti. Kif? Okay. Għajt sejjer u għat orrajt hemm riskju imma kien hemm intu producers oħra tajjeb. Ekku la importanti li nsemmu minn xi waħdi ġifieri hemm Chris, Martina u Lara li huma partners tiegħi f'dil eh, f'Love Island li flimkien formajna l-kumpanija ta' Media Exclusive. Imma tajt sewa ħafna. U naħseb dija xi ħaġa li again, my business hat comes back on u mill-esperjenza tiegħi, mill-network tiegħi li nkun bnejt matul is-snin. I mean, ħani prova naġġi għax tant hemm xi tajt, imma mhm. my experience on television saret biżbal. So għaġina kont nilgħab il-futbol, weġġajt jiena ma stajtx iktar nilgħab il-futbol maħabba l-inġuris tiegħi, il-ħajja tiegħi kien futbol, ġiet nitkellmu nazzjonal, nilgħab mal-ħibs fil-Premier, barra minn Malta, It was my life, you know, it was I enjoyed doing. U da pat jiġi għajdu l isma, ma tistax tilab iktar inti ġismek mux tajab, ġiri, mhm. again, mux problema, as an understatement, ġiri, ma nxtiqx nuża l-kelma depress għax ma nafx kont. Imma daqqa taħarta.
Ma kont eh, ġiri eh.
f'post ħazin ħafna. Muxek.
Again, u pur xan għamlu.
Għan jihdu opportunità minna di għan kablu l-problema. U l-mod dak iżmin li kon l-opportunità kont laqt barra Malta l-Erasmus, ġitna opportunità mill-Università li tibta scholarship għal minn jafxi li Erasmus, U hemmhekk iltqajt ma' persuna li laqqani mat-teatru, il-verità li kont homesick li niġi lura Malta u dal-persuna biex ilaqqani ma' ħbieb għalli mur għalli mur aħdem backstage fit-teatru. Id-direttur ħa grazzja miegħi u tefani fuq il-palk u jiena ħadd sehem. Dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi li qatt għamilt quddiem laqas kamera imma fl-entertainment industry. Minn hemmhekk saru jafu hawn Malta li qed nagħmel dat-tip ta' affarijiet u ironikament Martina li waħda mill-partners tiegħi llum il-ġurnata f'BD Exclusive qalt li trid nagħmlu programm fuq il-one mhux nagħmlu sorry, hi huma kienet jagħmlu programm jismu l-Klikka Għad li trid tieħu ħsem fih u kelli a very minor part, kien jiżimni Thomas. Dal-part jisu beda jikber għax nisadu grazzja miegħu. Min klikka ġi strada stretta, Sharpshoot Media, amazing people to work with, Justin and Steve, so they pumped more energy into me. Strada stretta kien suċċess nazzjonali u dal-imbirek Mario sal-lum il-ġurnata nisadhom semmiuli l-karattru tiegħi. I'm always wanting the next best thing, right? So I enjoy, so you have to keep that in mind. So what's next? Wara sta dasta ta' xħan għamlu iktar u ġil Multivision Song Contest. Dak iż-żmien jiena, mhux għax naf ħafna nitkellem bil-Malti issa, ma dak iż-żmien kon diżastru. Ver, fil-fatt qed nisimgħek Ben ikolli ngħid, eh? Well done. Improve Life Steve. Ħafna.
U għadni maċ eċetazzjoni.
Li kienet il-famuża Multivision Song Contest. No, no, ma mjak, ma vera, vera. No teleprompter, how did I manage without a teleprompter? No idea. Anyway, u mill-Motivation Song Contest beda jinbena social media u jina tajjeb ħafna biex nara opportunità nara kif fejn li fejn tista' tmur. Dak iż-żmien Facebook kien very underestimated, very small in Malta. U x'beda jiġri, nisdu jadjawni bħala friend u ma setawx kemm xi 5000 iva. limit. U niftakar missieri kien għadu ma kellux Facebook, ġab Facebook għalli why can't I add you as a friend għalli għallu għadejt ngħid Let me look into it. And I was seeing the commercial sense it would make li inti tiftaħ page. Kollok l-analytics, commercial li tagħmel sense, u ftaħt page, u dat page sploda. Minn sal ġurnata għandi 80 plus thousand followers lokalment, which is great and it's a business in itself. Ġirin għemmek kloqt opportunità oħra. Walter Malta Revision Song Contest, What's Next? U għamilna Benjamin, a reality show. Wara Benjamin What's Next xa nagħmlu iktar u ġiet l-opportunità tal-X Factor li ħafna nies naħseb ma jafux li jiena kont wieħed mill-founders tal-X Factor f'Malta li kien l-ewwel franchise ta' pajjiżna. Jiġri dik kienet xi ħaġa li jiena vera kburi biha. Ovvjament hostjajt l-X Factor season one, season two, season three u eventwalment għadna issa what is next. U jiena tibta persuna ħobb nuża ħafna analoġija tal-futbol li jekk m'hemmx ground mela jiena nħoss li wara l-X Factor ma kienx hemm ground tal-futbol li jiena ħassejtni komdu nilgħab fuqu, li kien tajjeb biżżejjed biex, mhux tajjeb biżżejjed, imma pff.
Next best thing. It's always that, it's always the, the, next, the next best thing with security. U dak li ġara bl-X Factor. L-X Factor ma, ma bqajċ involut fil-produzzjoni, fil for a number of reasons, which is totally fine, l-industrija li kuħat għandu l-modi differenti tiegħu ta' kif għandu jaħdem u jirraġuna in business And as on a personal level, um, jina l-persuna l-oħra forsi ma bdejniex naraw għajtu għaj, allura jina rrit nkun daqxejn iktar in kontrol. Kontaf li mux ħati prezenta hint? Sata wara? Um, le. Sirt nap minn social media. But it's fine. It's fine. It's, it's different ways of communicating, it's different ways of doing business, mux kullħat għandu l-istess mod kif jaħdem. U nishti, honestly, ta' the best, the best, because I think it's, I think X Factor is a great production, naħseb tagħti ħafna opportunitajiet li nies li kieku ma jkollhomx, u um, nemmen li Gianni is a great host. Ejja ma ndrux magħha kienet nagħta problema li hemm xek xi ħaġa li vera nħobb nagħmel. Li ġara minn season 1 bdiet il-proċess tiegħi fejn jiena again problem oħra. Jiena m'għandix irini f'idejja, ġifieri kelli nammetti għal volja kont fil-production tal-ewwel staġun, l-affarijiet inbidlu u ma bqajtx involut. Kif ukoll huwa relevanti at this stage, imma jiena ħad deċiżjoni fejn ejja nibni xi ħaġa. U dħodhom tliet snin mel, ġiddi xi ħaġa oħra li nixtieq ngħid, mhux inbilli kollok problema ejja nagħmlu nagħraf opportunità ħadd irranġa f'siegħa, f'ġurnata, f'ġimgħa, f'xahar, jindhom tliet snin. Fost dawk it-tliet snin għamilt ħafna affarijiet oħra, fost produċejt kompendju miegħek pereżempju, għamilna board game, għamilna affarijiet oħra, il-business l-oħra tiegħi baqgħu għaddejjin, jiġifieri kelli ħafna fejn niffoka l-enerġija tiegħi. Imma użajt dik l-enerġija sejħilha hekk irrabjata mhm. tal-li jiena ma kellix ir-rini fidi mhm. biex nara kif nista' ikolli rini fidi. U għalfejn dom tliet snin, għaliex għalija jekk għana xi ħaġa, I have to be the best, or I mhm. try. Mm -hmm. Right? And there wasn't a program at the time għalija li kien mhm. ħajkun aħjar mill-X Factor. Mhm. Ma kienx. Imma kien hemm Love Island. Mm. Love Island dejjem hemm fih, il-problema tiegħu kien li financially it's a monster, right? Mm. It's, a, it's, it's very hard to produce għandek daily reality, l-apparat ma kienx eżisti għaw Malta biex niffilmjaw, il-franchise ma kienx daqshekk willingly tielna għaliex il-budget sa pajjiżi oħrajn huma kbar, wara se jgħidilna intom kif ħajrna xilkom tagħmlu dal-budget, but I knew we could do it. I knew we could do it. The truth, and that's another piece of advice I give, work with great people. People who give you energy, mux nis li let you down. Uh -huh, uh -huh. Good energy, good energy gets stuff done. Chris, my partner, he has great energy u kien persona li verament fil-proġett ukoll. Martina and Lara, as well, great people and great energy and they, we got it done. And together, ġviri kien hemm momenti fejn konna ngħidu madonna x'aħna nagħmlu. Imma mbagħad wieħed minna kien jgħid le, you know, let's do it. We, we, uh, again, trid ukoll il-kuntest tagħha kien li aħna kellna ħafna esperjenza individwalment fl-industrija. Chris m'għandux imma għandu netwerk kbira għax he is an owner of an account and auditing mhm. company, ġifieri għandu netwerk kbira ta' nies li jafdawh. Again, relationships. Mela bi relationships li kelli jiena, relationships kellu Chris, relationships kellu Martina, relationships li kellha Lara, irnexxilna naqdu tip ta' nies. Aħna konna konvinti mill-kontenut, ma kellniex dubju li l-kontenut ħajkun tajjeb. Li kellna ftit dubju minna li kemm ħajaf dawn għan-nies. Il-partners tagħna, l-sponsors, right? Mhm. Għax kontra dak li jaħsbu ħafna nistem barra, aħna ma ħadniex one cent minn taxxa tal-poplu, ġifieri PBS, anzi aħna ħallasna l-PBS biex nkunu parti minn dan il-produzzjoni. U rajt li so, fis-sens mhux qed ngħid ħażin jew tajjeb. U l-programm beda jinbena. Eh, once li beda, aħna fukajna fuq ħaġa waħda biss, il-kwalità. U jiena dejjem emmint u f'kull biżliż li nagħmel jekk xi ħaġa tkun tajba l-affarijiet ħajġu waħedhom. U hekk beda jiġri. Pjuttost forsi għamilna ftit żbalji li we undersold certain things imma mbagħad konna agreements u kellha nonorawhom u aħna u sejrin iktar nies ridu jkunu parti mill-programm. And it was one of the best experiences of my life. Le le jiena rajtu u from a production point of view Kont impressjonata ħafna ovvjament naf ix-xogħol u l-kwalità mhm. li. Jien hemm hemm ħafna affarijiet li jistgħu jimprovjaw mel, mela, ġifieri un bagħad jiena kif taf inti dik ta' persuna not only what's next but how can we fix what's already great. Mhm. So I can have another hour if you want debating what we can improve, hemm ħafna affarijiet li nistgħu nimprovjaw. Imma jiena nħoss li jekk tal-Ingilterra li wala qawwiet u 10 on 10, forsi aħna konna 6, 6.5, 7, Għalissa, it's good enough, għax jina ċerta li ħat għamil. L-Ingilterra għandhom budget ta' 70 miljon. Nista' nasugarak li 70% ta' 70 miljon u ħafna inqas mill-budget, ħafna iktar mill-budget li kellna. U forsi ħafna nizi gergru kemm hawn reklami u kemm hawn reklami, mm-hmm. anzi ma jifmux. Li iva vera, vera forsi imma ħanajd li jiena li dak juri kemm qed tuħu pjaċir tara dak il-programm, imma minnar dawk ir-reklami ma jsir assolutament xejn. Għandi ideja fuq dik ta' kif nista' nsolvuha wkoll imma. Another podcast for another day.
Isma' hemm xi nies li għalihom il U xorta ma naraw il-sponsors ta' xi way fake u tmur inti trid l-partners. Imma rrid tkun kreattiv u tara kif inti tista' tipprova tikkontent għal kulħadd għax Mingħajr ma twaqqaf forsi Mingħajr ma twaqqaf il-livell tal-produzzjoni. Fil-każ ma tajlix tagħmel, ta?
Hemm xi nies, tajjeb, li għalihom dan il-programm kien qed jisfrutta forsi xi l-vulnerabilità taż-żgħażagħ u mbagħad qisek you've used them u mbagħad ħallejthom esposti hekk għad-dinja li hemm barra. Naf li s-social media ma tantx kienet ħelwa, il-kummenti ma ma ħafna. Kif ħadtu ħsiebhom?
Il-labi, eh, good question. Mela, l-ewwel net, parti mill-franchise li inti trid u ma tridx, and this was one of the most challenging moments, hija li inti trid ikollok psychologist on board. Ngħid challenging f'aspett ta' scrutinity. Jiġifieri l-ewwel kienet l-iskrutinji tagħna bħala producers, imma di tal-psychologist kienet vera scrutinized, jiġifieri vera marru f'ħafna dettal aħna minn għalija ħansibu psychologist tal-fema tagħna li kienet tajba ħantu ilhom ħaċċettawha. Wasn't the case. Jiġifieri dik kellha tgħaddi minn courses u interviews. Is-psychologist.
Psychologist. Oh, wow.
Aħna ma nislux fiha ġbid il-fakar l darba mill-żball li tħalt fil-meeting ta' Zoom għax sibt li kelli nkun hemm u da vera ħaqdi għaliex qed tagħmel tipo, you know? Oh, wow. U tlaqt il-barra. From an independent board. Ehm, u di litteralment fil-fatt tant u hekk li kellna nerġa' ninegozjaw biex inħallsuha għax tant kien hemm ħin involut miskin għal dil-persuna għax tinsemmija Darlinka Barbara because she is brilliant, brilliant. Ma għalija wkoll kienet esperjenza ġdida u eh, meta qalt nisma' guys a lot more hours than I anticipated, kellna nerġa' npoġġu mal-mejda niddiskutu x'ħajsir minn minna. Ehm, Ġri dik hija l-ewwel ħaġa. Ehm, kull persuna li tidħol fil-villa titagħmel ammont ta' sessions ta' sigħat ma' Darlinka mal-la psychologist u once tidħol fil-villa għandhom carte blanche litteralment għal meta jridu jkollhom aċċess għal psychologist u kienet tiġi ħafna, kienu jużawha. Oh.
Yes, kienu kienet tiġi hemmhekk, li kienet sabiħa ħafna mill-fatt li there was no stigma around it. Ġifieri literalment kultant l-Islanders kienu jgħidulna Ben, can we have a Miguel Darlinka, please? L-istess mod kienu jgħidu Ben għandi bżonn sunblock. It was really relaxed, which was great. Eh, meta joħorġu mill-villa wkoll, xi ħaġa li forsi ma jafux l-udjenza hija li daw kienu jagħmlu jumej maqfulin biex nużaw dik il-kelma, ġo post ieħor u mhux mill-ewwel imorru d-dar, mhux tagħhom telqu minn ġol villa jmorru d-dar. U dik kien hemm raġuni għalija, aħna pereżempju konna ntuhom il-mobile magħhom u kien ikollna lista jisu package litteralment bl-affarijiet kollha li jkunu ġraw ma' social media li forsi nqalalhom xi ħaġa u ma jafux biha U aħna bil-mod il-mod nibdew ntuhom l-informazzjoni. Sakemm ma tkunx emerġenza, x'pereżempju il-każ ta' nanna, ta' nanna ta' Ellen mill-ewwel aħna għadnilu x'kienet jiġri. Ma f'każijiet oħrajn niftakar ta' ngħid pereżempju dik kienet xi ħaġa fej one of the trickiest moments of Love Island meta n-nisten barra bdew jgħidu li dak kienet isawwat l-ex tfajla tiegħu. Kien hemm nies li qed jibgħatu messages fejn kien qed jgħidu hekk. Ehm, aħna konna sorpriżi, fimni kwad jista' jħużbal li maħna we did checks before they went in, ma kellu xejn fuq il-kondotta. Long story cut short di kienet gidba, mhux vera li ngħid kienet jagħmelek, iżda xorta hemm barra n-nies bdew jaħsbu li kienet hekk. Dik il-ħin inti tagħmel deċiżjoni, inti mela bħala l-producer x'nagħmel. Jiena ċempilt il-ġejt xini li kienet il-persuna li bdew jgħidu li ngħid sawat, u għatela ġejda tal distru, għalt le. Mela, hemmhekk għandek deċiżjoni oħra x'tagħmel, ħa tmur publicly as Love Island u tgħid lin-nies kollha isma' dak il-messaġġi li qed jibagħtu bejn il-2000, 3000, 4000 ruħ bejnietkom mhumiex vera. Wow. 10,000, 20,000 ma nafx kemm kienu jafu biha nies. L-esperjenza għallmitni li jekk jiena ħa nagħmel hekk, minflok ikunu jafu bija 20,000 ruħ li qed idawwlu l-WhatsApp messages bejniethom, Ħajkunu ħassir taf jafuha. Malta kollha. Eżatt. So hemmhekk id-deċiżjoni tiegħi kienet li niddiskutu ma' Jade u waħedha hi u nirringrazzja lil Jade minn hawnhekk ħarġet statement hi within her social circle li kienu qed idawru l-istess messaġġ li mhux Nate. U għal dak ir-raġuni jiena ħassejt li proteġejt il Nate. Mela Nate covered, Jade covered, ħafna nies laqas bis-soru jafu biha, probably ħaj soru jafu issa. Konx taf inti. Ma kieku jiena postajta fuq tal-Love Island, kont taf biha. Kont nkun naf. So that was definitely a great decision. Issa xorta meta joħroġ ngħid mill-villa hemm din l-element li dawk l-20,000 ruħ li jafu bija probably jafu lilu it's not nice. Again, darlin kas present, we break it down to him, we show it to him. And you know what? Bux għot najdlek għax dak kull wet wet minnom ta' kienem daw tip ta' affarijiet. You know what? They are all so happy. Sal-bira t-lura jina kont fuq video call ma' Nate għax rrit jurini tatu li għamna xamlu tatu tal-violent. You know, Nate's a lovely human being. So xirin ngħidlek. U mela mela ma jistax ikunu vulnerabbli, imma min mhuwiex vulnerabbli. You know, min mhuwiex vulnerabbli. It's all about how you treat it. U ħanajt di. Għalfej jkunu vulnerabbli. Għax hemm nis kattivi hemm barra, keyboard warriors, right, we like to call them. U kien hemm mhux ħażina. Eh?
Kien hemm

huma very, very, very small. U ngħidlek fiex ġej. Mela qabad post ta' Love Island aħna konna ntellaw, but they're very loud. But we make them loud, right? Fimtek. Majna mhux ngħidlek għax daw ieħor, bil-fatti ngħidlek jiena. Mela aħna ntellaw post ta' Love Island. Dal-post ta' Love Island kemm ikollu kummenti? Jien ngħidu hemm 500 kumment fuq da, ma nafx kemm ikun hemm. Mhm. Ejja ngħidu nofshom ħżiena, ejja ngħidu kollha ħżiena, 500 kumment ħżiena, jaqta', jaqlgħulu lil lil Dale jew lil Nate jew lil Sven jew lil Alan, jaqlgħulu, 500 kumment ħażin. Dak ir-ritratt, nista' ngħidlek bil-fatti, li jkunu rawh 70, 80, 90 elf ruħ. Mela ħu dawk il-500 in perspective to that you're talking about 0.1% of the people actually commenting. Imma in-nies li rawha qed jaraw dawk il-500. And we start to think that that is reality. U nibdew naħsbu li dik hija l-opinjoni ġenerali ta' kulħadd. Naħsbu li dik hija r-realtà.
Għaliex hija stat ta' fatt mhux għax Maltin u xawċi, nies huma aktar fast li jikbu kummenti negattivi. Però jista' jkun li inti meta tagħmel survey ta' 2000 ruħ taqbad 200. Jista' jkun li dik ukoll tkun l-opinjoni imma jiena ma niktibhiex u inti tiktibha. Proset, very good point, u għalhekk jiena ġej. Mela fast forward, mela jekk jew kellek issaqsini min kien l-iktar persuna attakkat fil-villa online. Naħseb dejlu.
Naqbel miegħek. Temmen jiena kont vera nħobbu. Temmen u xi ħaġa oħra li għaxra minn għaxar persuni ta' magħhom jgħidu li bħalek. Mhm. U trid ngħidlek iktar fatti biex mhux hekk biss qed ngħidlek. B'mod kummerċjali għax aħna qed nimmaniġġawhom l-Islanders kollha ma ħarġu mill-villa, daw qed nimmaniġġawhom is-social media, media exclusive, timmaniġġja t-talent. Eġu qed nimxu jid fit magħhom.
Qed nimxu jid fit magħhom u anzi qed nġibhom qed jiġu qed ix-xogħol qed jiġu ħafna ħafna xogħol għalihom. Li kieku kelli ngħidlek, min taħseb li bħalissa forsi nitkellmu sena oħra tkun differenti. Bħalissa min huwa l-iktar persuna commercially li qed ikollu request, min taħseb. Dejl. Wow. Fact. Ġifieri dan mhux qed ngħidlek x'naħseb u feelings u dawn l-affarijiet, fatti. U l-messaġġ li tnati ma da kollu huwa mhux fuq Love Island biss, imma anke għal dawk iż-żgħażagħ li hemm barra ta', anke għal dawk il-tfal li hemm barra u jina hekk nibda nemozjona ruħi għax tibda tinduna, nibda neħħi l-berta tiegħi tal-businessman u nibda nilbes I like think of myself as a businessman with a heart. It's so dangerous social media. Ħafna. Okay? And, and, and nibda jek taġib dan għajt, it can happen to, to, to, to any kid. Tridu tindunaw li dawk il-seba kommenti, tmin kommenti li jattara għemmek, mumiex il-realtà. U mux imbilli najdu survey u mux survey, il-realtà li għaw ħafna nis tajbin. Jiena

Right? AI. And this is the problem with AI. Inti l-AI jitik xittiħ inti. Mela jekk aħna ħanibqa' ntuħu l-ħażin, jekk aħna minn ħadd miżmit konment, 500 minnhom ħajkunu ħżiena, ħajibda jtik il-ħażen. Mela aħna l-AI.
Kif kif trajt il-ktib tiegħu u qed naqra fuq l-AI imma dik podcast ġen

Il-99 percent minna li jina nemmen li aħna tajbin. Iva.
Irridu noħorġu, irridu nkunu aħna nibdew nikkummentaw. U mhux nikkummentaw najru l dawk iż-żiena ta' imma jekk dejlo ġobni. E ngħidha. Vera.
Ara dejl kemm hu cool. Vera.
Emoji tfaħart. Jina, jina naf li ħafna nis jajdu inti la poġġejt li lek nifsek fuq dak il-pedestal li li tittini dritt najdlek dak li rrit. Pero jina najt u koll, najt Naqrawhom, inti ma nafx forsi inti, ma jien naqrom il-kummenti. Mhux forsi kollha, imma jien naqrom. U illum il-ġurnata forsi żewġ kummenti negattivi naqbizhom xorta jdejquni. Mm. Allura jiena forsi li ngħid toqgħod attenta x'qed tweġġa, qed tweġġa li dak li jkun. Ma nafx, misir dejjem għallim li if nothing nice to say, say nothing at all. Say nothing, jiena naqbel.
But it doesn't have to be like that. Ġifiri, you can be constructive, if you want to say it, you can say it. Um, and I believe it is not a case of stopping those. Ġifiri, mux at night, ej, waqfu dawk il-nis il-500 xzina, il-0.1%. Ma tistax waqfom. Mhm. Ma sax. Imma dawk il-99.9% l-oħra tajbin, they can make the difference. Bed, ninti kieku kont tħol fl Island, int. Saqsu jili di, ehm, naħseb hija mistoqsija li nista biss nirrispondi fil-moment li nkun fija. The easy answer is yes. Kont iżaru.
Minna dubju, single. Eh? Single.
Għax dik xi ħaġa li fil-bidu ma dawx jifmu n-nies, li ħasbu ġas reality show normal, qed kienet interessanti, ma xek eh. tafx. Is-servi l-għamil Vince Marmara wera li kontra da dak li kont naħseb jiena, jien kont naħseb li Love Island qed jaraw għax jaraw tal-Ingilterra. 22% biss tan-nies li raw Love Island kienu raw tal-Ingilterra, jew ta' xi pajjiż ieħor, probablement l-Ingilterra. Rid kienet interessanti, allura aħna konna minn għalija nies jafu l-format ma kinux. Iva. U statistika oħra interessanti kienet li 44% tan-nies li raw Love Island jew qatt ma raw televiżjoni Malti jew dawn l-aħħar għaxar snin qatt ma raw. Dik għalija kienet l-iktar xi kuntenta, ta' kuntentezza għalija. Nilgħab il-padel ma' ħbieb tiegħi li lanqas jafu x'inhu TVM u waqt li qed nilgħab il-padel in between breaks qed isaqsuni fuq Nikola u fuq Dale u fuq Sven u fuq Gabby. Il-fatt li kien hemm nies li qatt ma raw televiżjoni Malti li ġibnihom magħna.
Kellkom 900 applikant. Mhm. Pero naf li ippawċjajtu xi nies li mhm. forsi dak li kun jgħid imma di xi ħaġa li jagħmel kulħadd. Mhm. Imma kif kelkom disa mit applikant u xorta kellek tippawċja, ma kontx kuntent bil
konna kontenti 100%. Naħseb li poaching hija kelma l-ħażina, ma naħseb nafx qed tfisser għax poaching għalija xi ħaġa tmur għal xi ħadd li ġandu interess x'għand kien ieħor u ġibtu miegħek le ġajsek meta poachajt manager ta' hotel li ieħor. Ma minni xejn. Profiles u ta' viċinaħa. Ta' viċina, 100%. Iva, iva. Kif għat inti sew, dan huwa eh. kif jaħdem, ġri anka wieħed kien X Factor. Aħna iva, konna nagħmlu ħafna sigħat, nipprovaw naraw min huwa tajjeb għal dal-programm. Mela, mela, u inti mela. qatt ma ġri tenforza, inti tissuġġerixxi jekk jixtu jkunu parti minna. Ħana millek eżempju ieħor, nerġa' neqleb għal futbol. Eh, bl-istess argument li saqsini u inti kontent, eh, insaqsi lil David Beckham li għadu kif għamel tim fl-Amerika, l-Inter Miami, li jekkux kontent b'Messi, tajli fejn insejjer ma doffi, ħanajlek fej. Dalħin kollu jovviċina l-players biex jimurru miegħu fit-tim tiegħu, xi tfisser li mhux kontent b'dak li għandu, aħna kontenti ħafna dak li kellna, imma ħassejna li bħal kull produzzjoni li xtaqna jkollna l-aqwa nisa dak il-programm. Jiġu każijiet ukoll, pereżempju, l-għan tal-programm hija li ssib l-imħabba. Mela jekk naf li inti għandi lilek fuq il-programm u naf li inti joġbuk ċertu mod, ċertu karattru, ċertu età. Fitxhom, oh. fitxhom. U hekk konna nagħmlu, eh? Ah. Lejlu kellna tim ta' nies eh. brillanti ta' xmina l-qas nista' nirringrazzjahom biżejjed tim li kellna fuq Love Island, ġifieri ħasna bdan semmi n-nies għax ta' barra minn Li daw kien hemm nies dedikati fuq hekk. ifittxu. And that's part of the success. Kien hemm xi xeni li forsi ma kontux turu? Ah, ma konniex nuru 95% Mhux għax ħabba l-ħin, għax ikun hemm xena tajtidi tajba, imma aħjar ma nurijiex.
Iva, Iva, u għal iktar minn raġuni wieħed, wieħed minnhom hija li aħna kena nirrispettaw il-Broadcasting Station u l-BA Regulations. So, okay. il-Broadcasting Authority Regulations, ġifieri kemm ċertu affarijiet li ma nistgħux nagħmlu ma nistgħux nagħmluhom. u dik kienet kruċjali. Wara relazzjoni li kellna aħna mat-TVM kien brillanti u mhux nix nirringrazzjahom minn hawnhekk. Apparti minn hekk aħna lantana ma kinitx li aħna nagħtu xi tip ta' skruplu jew nkella li daw. It would have been very short-sighted. Probably kien ikollna views ta' u mela kien hemm momenti. Nitfa kamera għawek għal 24 hours u minn jaf kemm l affarijiet li ma nkunux nistgħu nuru, you know, mela. kulħadd fid-dar tiegħu. L-intenzjoni tagħna ma kienx hekk, ma kienx li win pro waqgħu xata ċajt jew anzi, l-intenzjoni tagħna kienet li jsibu l-imħabba as cliche as it sounds, that to me was one of my biggest fears, għan kun onest miegħek. Ġirin u għet mill-iktar momenti speċjali għal fil-villa, najdlek xini. When it happen, oh.
Issa mbagħad it happened later on better, imma l-iktar moment li ħadd pjaċir meta telaq ngħid, tajt li xinti tajt. Meta telaq ngħid, u bad il-bart. U bdejt nara n-nies jikpu bl-emozzjoni ta' mħabba, bdejt ngħid madonna we managed. We managed to build relationships. And this is what I strive on. And this is where my energy comes from. I built a program together with my colleagues which strives on building relationships, entertaining people, possibly making some money.
Did you?
And uh, building opportunities, because the opportunities we have built are endless. And I opportunities, ġifiri nis fl-industri li kellna opportunità li jaħdmu. Ġerdin jitkelmu fuq ground tal-futbol, aħna issa tajna stadium fejn nis li jaħdmu fl-industrija, video editors, camera people, productions, jistaw vera jilabu f'ground fej u ma onorati li labu f'dat tip ta' ground. Mux aħna biss għaxem produzzjoni toħra tajbi. Iva, imma limitati u aħna Malta zaħira. Aħseb hija waħda mit-tajbi.
Zaħira.
Jina għandi ħafna ħafna iktar mistoqsijiet nagħmillek hawnhekk imma naħseb għadda l-ħin hawnhekk. U daw ħallewna ngħidu ġifieri ħares ngħidlek il-ħin għax naħseb ħatkun tard. Le mhux vera.
Okay.
What's next, Ben? Hila mi.
Jow ħat ħod li xoċ li minuta oħra. Lel, għana, ah, sefer ħat ispiċċa Fil-verità ħafna fajn the pipeline li at this stage ikunu ftit iktar konfidenzjali għal ma tkunx ta' titkellem fuqhom. Imma ma preżentajtu xintajt la vajlen, jiena ħsibt li ħanara wiċċek hemm bum.

Imma kien hemm kien nagħmel għażla, jew mur għall-programm ieħor li possiblement stajt nippreżenta ma sibx ikun ikun ukoll programm għal Malta. Li forsi jaf isir. Jew nkella naqbad laqwa programm għal Malta, imma li jiena personalment ħassejt ma kontx il-persuna ideali biex nippreżentah. U minn hawnhekk nixtieq ngħid proset il-jazz għax I think she was fantastic. She was. Fantastic. To be honest with you, reċentament ġraddi, xie xie tletti jemilu, il-traveling producer bat li link tal Violent pajis iħor, Netherlands, naħseb jew Belgium, u daw għandhom co-host, a man and a girl. Għalli titħajjar, għax umma minn emmek bdow u kol jinkoraġxuni biex korrezzjoni, jida jgħidu li taħseb li tħajjar tagħmel. Hemm ċans.
You never say never. I would love to, but I will only do it if it's right for the show. Jo forsi programm ieħor.

Ħarġu ħafna affarijiet mill-karattru tiegħek li ħafna nies Ma kienux jafu, naħseb. Ma kienux jafu.
Thanks remember what I said, madam. Ah, oh, yes, ah, jaraw, u tara ħint. Imma ekket kor meta jgħat wahdek int. Mhm. Min int, ek, et kor. Għax jiena narak ħafna ma tantx tħalli l-min As in, għandek ħafna ħbieb u ħafna relazzjonijiet. Imma hekk meta tajt jien.
Who am I? What a question. I wasn't prepared for this.
Għax miex faċli. Ben, u ħafna affarijiet. Ah, nasab kwalità li Actually, I think I'm a real simple guy, to be honest. Softy, I'm a bit of a softy. Im tip ta' persuna li eh, nibqa' naħseb u nipprova nikkontenta l kulħadd. So you need to remember, right, that I came from a mom and a dad who are on two very different spectrums. Ommi miġnuna, imma għandha l-enerġija biex tbiħu qalba ta' deb. Missiri calm, relaxed, u forsi da' iktar carefree.
Jien taf x'nara? Mhm. Jiena nara ċaġa li tallimt fuqek li inti tara zbuħija f'kollox u f'kulħadd. Mm. Dik xi ħaġa li tallimt fuqek. You look at everything u tara sabiħ f'kollox. U naħseb xi ħaġa li growing up.
It's, it's, it's possibly true. Ġifieri qed qed nirrifletti waqt li qed kellimni and thank you for that. This is like a therapy session, my god, you want to charge me with ehm, eh, it's, it's, it's true, I try and do that. Mhux dejjem irnexxieli, naħseb. Ehm, Again, that's me being diplomatic. Eh? I really, I really try and be diplomatic. Diplomatiku ħafna.
Jiena Ben, nara, jiena Ben, qabel ma stidintek għal dal-podcast ċempitlek mm. u għatlek, isma Ben, jiena naf li inti dejjem diplomatiku meta tmur intervisti, għatlek imma Can you let go a bit? Jina għatlek le, u għamil dizat li le, kif għatlek, kif għatlek, kif għatlek le, fum. Pero jina għattissa l-work my wonder. And you have, you um, have. Għax naħseb importanti li xikultant in-nies t'hemm barra ma jarawx biss id-diploma, ben kamil diplomatiku, you know, naħseb. You know what I am? I'm a guy who loves to work, who loves the process, but ultimately who just loves.
Għalek għat l tar ħafna zbuħija f'kollox. I really do. And it's cliche as it sounds, I love love. And uh, no. I think it's it's just, you know, I don't know if I'm sounding like an idiot, and I'm sorry if I am. But it's, it's, uh, I, I love, I love positivity. Sometimes the worlds clash because it, when you when you're in the business world tiltaqa' ma' ħafna nies li eh, għandhom grey areas, affarijiet li ma taqbilx magħhom, u tkun pożittiv u ma tistax għax tħossok li qed jirgbuk, allura xi kultant tagħmel deċiżjoni li mhix inti. Imma tilbes beritta tal dak il-moment Mbagħad meta mmur id-dar u nkun waħħi u neħħi dik il-beritta. Love. Grazzi Ben. Grazzi li. Grazzi ħafna ħafna ħafna qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill sponsors personali tiegħi lil Morgan għal ħwejjeġ il Janice Baldacchino għal makeup lil Garrick Hair Stylist bil-prodotti Kotrick għal xari lil Intercomp għal l-iPad u Luxonas Asset. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Min Iso, Amrita Footcare and Wellness Centre, Lourdes Opticians, The Imperial Sliema.